Otirā, e aku rau ranatira koutou, kua rarau mai ki tēnei o ā tātou hōtaka i tēnei ata ki a Kāina Kōhanga Reo, ata mārie, tēnā koutou. Otirā, ka tuku tonu ngā whakaaro nui ki te wāhi ngaro, otirā, ki a rātou kua riro atu ki te pō. Rātou nā mate huhua o te wā, ā, kua riro atu ki te poho tō tātou nei matua nui i te rangi. Nō reira, ina mate haere, haere, haere. Ā, ko te whakaaro nui tēnei, ā, ki tōku whānau, ā, te whānau, ā, Clausland, ā, rātou, ā, kua rono i te mamae o Aitua, ā, ki tērā o ā tātou nei pāpā. Ā, otirā, ki tō tātou nei raukura hoki, ā, i riro, ā, i runga anō i te āhuatana o te te hiki o te taumata tuawhā, tuatoru ki a tātou katoa i aituahia rātou. Nō reira, ko mātou tonu e tani ana ki a koutou, e noho mokemoke ana, e mōteatea ana ki a rātou kua riro. Nō reira, haere nā mate, haere ki te kakauri tana, Ā haere, ā runa i te waka o te pō ahiahi e tumu nei ki te pō, ā te pō uriuri, te pō tanotano, ā te pō, e au te moe. Nō reira, ā puta anō, ā ki te whai ao, ki te ao māramara tihei mauri ora. Nō reira i te whānau, ā tēnā anō koutou, ā tēnā anō koutou, ā kua tae mai ki tō tātou nei hōtaka, ki tō tātou nei kaupapa kāinakōhana reo. Ā, E noho taumaha, e noho hēmanawa ana tātou i tēnei wā i runa i te āhuatana kua āhua tata ki te 15 tau, ā, rā, ā, mātou, ā, e noho ana i raro i tēnei tū āhuatana, ā, me te mea, ko Aotearoa, kua heke atu ki te taumata toru, ā, kua tīmata, ā, te takahi, ā, i ngā huarahi, ā, te puta anō, ā, ki waho, ā, ki te hoko i ngā kai me te tānara. Hoi anō, ā, ko mātou tēnei kei Tāmaki Makaurau, e mauhere tonu nei ki ō mātou nei kāinga. Nō reira, hei whakamahara i a tātou, hei whakamahara i a tātou, ā, koinei, ā, te rā pare, ko te Tāite, Thursday, te rangi tuarua o te marama o Māhuru, ā, otirā tēnei wāhanga o te tau, ko te koanga, ko te koanga. Nō reira, he nui nā kaupapa ka whakahaerehia i tēnei marama, otirā ko Māhuru Māori, ā, otirā te wā ka puta mai ko nā Daffodils e kī ana, ā, waku rangatira e tatari mai ana, ko te wā o nā Daffodils, nō reira kia kaua tātou wareware ki tērā, ā, ki te tautoko i tērā o nā kaupapa ā, mō te mate pukupuku. Nā reira, tukuna atu wā koutou koha, ā, wā koutou whakaaro ki ērā o anā kaupapa nui, ā, mō tērā o nā pā kinotana, ā, ki a tātou te iwi Māori. Nō reira, kua roa tēnei, kua roa tēnei. Kua waimari anō tātou e te whānau ki ētahi ā, kai kōrero, ā, ranatira ētahi kākā wahanui, ētahi ā, puna mātaurana, ā, kia māturuturu mai anō, ā, ko te whakaaro nui, ā, ki tō tātou nei, ā, matua nui i te rangi. Nō reira, kei roto tātou i te riu o Waikato, te kāinga o te Kīngitanga. Ā, ki reira ki te waka o Tainui, ā, ki te awa o Waikato, e koropikopiko nei, ā, e horapa nei a ki runa i a koutou e aku rahi, e aku nui. Nō reira, kia huri ake te, tātou ki tēnei o a tātou nei a kai karakia, a kai whakarite, a kia mere enoka e mere tēnā koe. Morena, Tamari, kia tātou katoa. Ka pai, tēnā rawa atu koe, a kua hona mai i tēnei ata, ka tukuna māu a tō tātou nei ata, tō tātou nei a kaupapa,

Manaakitia mai ngā tamariki me ngā whānau i roto i tēnei kōhanga reo. Manaakitia hoki ngā kōhanga reo puta noa o te motu. Manaakitia hoki ngā whānau katoa kei ngā kāinga maha a tātou katoa i te ata nei āke, āke, āke. Āmine. Āmine. Te waiata he hōnore. He hōnore.

A otirā tēnei te mihi atu ki a kōrua Emere. A kōrua i whakarite nei tō tātou nei rā i runa i te pono i te tika, a otirā i runa i te āhuatana a ki tō tātou nei kīngi, a kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu, a ki tōna makau ariki, a kia, tā, kia te atawhai otirā ki ana tamariki mokopuna, a tēnei te kaupapa e tuohu nei ki tō tātou nei pou ārahi i roto o te kōhanga reo. Nō reira, kia tae tonu nā Manaakitanga ki runga i a ia, otirā ki runga i a tātou katoa i tēnei ata. E Mere, tēnā koe. Tēnā koe me tō hoa haere takitaki nei, i ngā āhuatanga kia pai ai ngā mahi mō tō tātou nei kaupapa, otirā kia kite ai tō tātou nei kaupapa, ō tātou nei whānau mokopuna, ā, i wā tātou nei, me kī, nā Manu Pīrere i te mea ko koe tērā i tipu ake i roto i te kaupapa. Ā, nō reira ka tukuna ana pea tēnei wāhi atu ki a koe, ā, ki te whakamōhio mai ki te iwi, ā, otirā, ko wai koe, ā, ko wai kōrua, hoki, ā, nō hea hoku kōrua, ā, āe, āe, Tēnā koe. Ā, tēnā koutou. Ā, ko wai tēnei kei mua i a koutou, ko Mere Enoka tōku ingoa. Ā, ko Gary Waho rāua ko Hinemanu Enoka ōku mātua. Ā, ko Tainui te waka, ko wai te tuna te awa, ko Moerangi te whenua, ko Aramiro te pā, ko Ngāti Māhanga te hapū, ko Waikato te iwi. Anei ko tāku teina tēnei, ko Iri Maunga, Eno ka waho tona ingoa. Um, kei te kōhanga reo māua o te oranga o ngā kaupapa, um, he kōrero tau. Oh, aroha mai toko rua aku um, tamaiti, ko te kawe ora te mātāmua, ko Here Karu mō waho te pēpi, uh, ko Richie tōku hoa rangatira. Uh, ko Ohine Tamatea, te tamāhine o, tōku, o taku nei teina. Ae. Ka pai, tēnā, tēnā kōrua. Kia mārama koutou i te iwi, ehara tēnei te mahi māmā. Nei, ehara i tēnei te mahi māmā, a te iwi o Tainui e mōhia ana tātou, a ka haere ana tātou a, ki ngā koroneihana, a ki ngā kaupapa o, ta, o Tainui ko tā rātou a, tino mahi a he manaaki, He manaaki, ko te reo kōrero, ko te reo o te kotahitanga i roto i tō tātou nei kaupapa o te Kīngitanga. Nō reira, e Mere, i mua i taku kapo atu i tō whaea, i tō māmā, tēnā kōrero mai tō hīkoi i roto i te kaupapa o te kōhanga reo. I tipu mai koe i roto i te kaupapa o te kōhanga reo, ā, i kua whiwhi koe i wō momo tohu, ā, o te tohu whakapakari me ērā āhuatanga katoa. Tēnā kōrero mai ā, mō tō ngākau nui mai ki tēnei kaupapa Te Kōhanga Reo. Ā, i tipu ai au ki te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Rima i te tau 83, i tōna wā ko tōna ingoa ko Fifth Avenue, ā, kātahi i te tau 86 i huri ko tētahi o ngā karaehe anake, tētahi o ngā akomanga hei riorua. Um, i te tau 93 i whakamana ai te kura o Te Ararima hei kura kaupapa Māori. Um, no te tau nei i huri ai te kura hei whare kura, ara ko te ingoa i nāinei ko te whare kura o Kirikiriroa. Um, mutu noa taku haerenga ki te kura kaupapa o Te Ararima i haere atu ki te kura tuarua o Fairfield College. Ka tai ko te kura tuarua o Ngaroa Wahia, hai, a Ngaroa Wahia. Um, i te tau iwa te kau mā whitu i whānau au i taku tamaiti tuatahi. Um, I tōna wā, māma awhi noiho au ki ki tona tae ki te kohanga reo, ki te kohanga reo o te kaha raumati. Um, rima tau muri ake, i haere au uh, ki te mahi ki te kōhanga reo o Te Rapa i tōna wā i Te Awa ki Kirikiriroa. uh, I tōna wā hoki ko te tari a rohe o Tainui i tū ki reira. Uh, muri mai, I peke atu au ki te kōhanga reo o Whakawātea, umm, ki reira i tīmata, me kī i tīmata te poipoi me te whiwhi i tōku tohu whakapakari, ā, nā reira, ka tika me mihi ki a Whaea Sue Simmons-Kopa, ā, ki a Lucy, Southerns, a Jalinda Pressley, ā, otirā me mihi ka tika ki ngā kaiako i puta atu i ō rātou kōhanga kia haramai ki te whakamātau i ahau i tōna wā, ā, ki a Whaea Ivy Morgan, ā, ki a Whaea Missy, otirā ki a Whaea Hiriwa, Whaea Sylvia Paikau, me Korohaunui, ā, me kī, me hoki whakamuri ahau, me mihi tonu au ki a Mihi, ki a Mere Roberts, ki a Mere Joseph, i tōna wā, ko ia tērā e haereere ana ki ngā kōhanga reo o Tainui waka, ā, i reira ia e mahi ana ki te tari ā-rohe. Ko ia tērā i kaha whakakaha nei i ahau kia ea, kia tutuki nei i tōku nei tohu, ā, me kī he wāhine kare ka hiahia te whakarongo ki te kare e taea te mahi, ka taea te mahi. Ā, Kātahi hoki atu au ki te hau painga ki Aramiro mo te wā poto. Um, I tēnei rā, kei te whakahaere au i tōku kōhanga reo a te oranga o ngā kaupapa. Um, rima tau ahau ki reira i nāinai, Ko au te māngai pā mō te purapura o te kotahitanga, ā, ko au hoki tērā he māngai mō ngā kōhanga reo katoa o Kirikiriroa. Āe, otirā. E kare. E hio, e, e hio o tau, e hio tō pake. oh, kare, te nui, te, te, te nui, uh, te roa tō hikoi, te, te, te nui o nā wāhi kua tai koe, otira ka, ka runo pia uh, te whānau i a koe e whakahuahua ana i nā inua, Ā, ō nā kuia, ō nā karaua i poipoi i a koe ka hoki, ā, ka hoki, ka hoki nā mahara ki a rātou tika ana, ā, e, e, e Mere, e mihi, e mihi ana ki a koe. Nō reira, e Pō Pātai, poto noa iho tēnei, ā, he aha nei, he aha, he aha ai e, e, e nākaunui ana, he aha te mea e mau nei i a koe kia noho tonu koe ki te kōhanga reo? Ā, well, Tōku tīmatanga i roto i te kaupapa ko tērā ko tōku ruruhi a Nana Lina, a a Koro Sana, ko rātou mā kare kei konei ko rātou te tika, a ko rātou i whakatō te kākano ki roto i ahau, a me te mea hoki a rawe ahau ki ngā tamariki. Ko ngā tamariki te mea nui. Um, ahakoa ehara kare ngā tamariki nōku anō, engari me ki um, he māma whāngai ahau ki a rātou. Um, me te mea hoki te rongo i tō tātou reo e kōrerohia ana. Um, Ko ōku kaimahi kaha rātou te tautoko i ahau ahakoa te aha, ahakoa ngā piki me ngā heke, ko rātou tērā e whakakaha nei i ahau kia hiahia te haere ki te mahi. Ā, me te mea hoki, ā, ko tō māua whaea tērā a Hinemanu, Um, ko ia tētahi hoki, ko ia tō tātou toki o te whānau, te toka o te whānau. Uh, ko māma tērā e whakakaha nei i ana tamāhine, uh, kia tika, kia pono. Ka pai, tēnā rāwa tu koi ai, um, ai, tika, tika o kōrero rinei te āhua, um, e mihi nei koe ki tō māma, e mihi nei ki tō māma ka haere ai ki nā, um, uh, ki nā koroneihana, uh, kei reira ia. Uh, kei reira ia e, e, e, e, e whakamahana ana, uh, hei huruhuru anō mō nā waewae o nā kaikōrero, uh, nō reira e mihi ana ki a koe, nō reira uh, e te whānau, e waimari ana tātou. Ia rā, ia rā, Ka taku hai whānau ora tēnei. Nohi tō moana, a mōrena atu ai ai ana. mōrena, mōrena, mōrena, mō taku he. Kari te he, koini te ahua. Hoi no, a kia no, kia noho tonu tātai ki runai tō tātai kai papa, a whaia, anti hine manu, tēnā koe a tamari. Mōrena, a tamari e tāhuri. Kei te pēhea koe i tēnei ata, tēnei rangi ātaahua? Oh, tino pai, tino pai. Tino ātaahua tēnei rangi. Kei te whiti mai te rā. Ai, mahana, mahana. Nō reira, kua rono koe i nā kōrero a tō kōtiro, a, me nā, nā, nā, e, e, e, e whakahua nei o, o kōtiro mo te āhua tipu a, i roto i te kaupapa o te kōhana reo. He aha i whakaaro koe? He aha i whakaaro koe koinei te huarahi mō Pepe? Uh, i te wā i tupu ake ai i runga i te mai, marae, um, kari au i te, te, te akuhi i tō tātou reo, And e pōhēhia ana ahau tērā pē ka tukuna atu āku tamariki ki te kōhanga reo, ā, ki te, ki te whai atu, ki te akohia tō tātou reo i te taha o ngā kaumātua, ngā kuia, Rurihi, Karawa, ā, Koroheke, mā rātou i whakaarahia i a rātou i runga i tērā kaupapa o te reo Māori. Oh. Ka pai, ka pai, kei, kei te pai e, e te mea noa kia āta haere noa iho, āta haere noa iho wā tāua kōrero. Mm. Nō reira, a kua kite koe, a kua puawai o tamariki, a kua, kua, kua māro, kua kaha te tū, e tū kaha ana, tū māi ana i tēnei wā. A, I roto i o mahi hoki, ko tētahi atu, ko te, ko te tautoko, a, ko te hāpai a, i te kīngitana. Tēnā kōrero mai mō tērā āhua āu te tautoko me te awhi i te kaupapa o te Kiritana. Um, he, he kaupapa um, tino whakahira hira hira te kingitanga. Um, Uh, nā te mea, um, i rongo ahau ki, ki ngā, ki ngā kaumātua, ki ngā korero o te kaumātua. Nā tātou te iwi Māori, tērā kaupapa te kingitanga. Mā Tainui hei chāki te kingitanga mō te iwi Māori, uh, o Aotearoa. Uh, taku koha ki te uh, uh, kingitanga hei ringa raipa, hei noho i te taha o, o ngā, ngā kuia kaumātua, hei awhina i a rātou i runga i te kaupapa, uh, he ringa rau pā ki te mahi uh, ngā, ngā ngā, ngā kai me ērā mea e whāngai atu ki te ao. Ā, koina. Ā, tērā tēnā koe, ā, mihi nui ana ki a koe, ā, Whaea Hinemani, ā, aroha nui ā, ki a koe me te, e te whānau ahakoa ēnei kupu iti ā tō tātou nei whaea, kia mārama tātou ā, Ko tōna reo nui, a ko tōna mahi i te mahi. Māna mahi kē ia e kōrero, a e kite nei kua taka nei ki ana kōtiro, e pōkai kaha nei i roto i tō tātai nei kaupapa, a ki te whāngai i te reo me nā tikana, otirā ki te whaka, whakatō ai tērā kaupapa a, o te King tana. A, kia ora ai tonu ko te kotahi tana, a mō nai tātou te iwi Māori. Nō reira e mihi ana a, kia koutou, Ana kaitiaki o te kaupapa. Ā, mihi ana ki ō koutou mahi nunui, aotirā, me te, me te aroha nui, ā, kāre tātou i whai wāhi atu, ā, ki te heke atu, ā, ki tō tātou nei marae, ki Tūranawauwau, ā, ki te whakanui i tērā āhuatana, i te koroneihana o tō tātou nei Kīngi, ā, me te, Me te whakawhanauna a me te kai i nga tītī kai waho rā ai te waharoa, te kai i nga pā, i aha tio e wa pā ke te tītī ana. Hei au tonu taku haki hei utu i taku kai mo te tītī, enari ka tatari pea, ka waimarie tātou tērā tau kia hoki atu tātou ki reira whakanui ai i tō tātou nei kaupapa. Nō reira, Hinemanu, mōhio au he mahi nui tēnei māu ki te peka mai ki runga i tēnei o a tātou nei pae kōrero, ki te kōrero atu ki te motu. E mihi ana koe ki a koe, me te mea noa, e mihi ana au ki taku hoa, taku tino hoa ki a Wharenairi, ā, ka kitea i a koe, ka kitea i a kōrua, ā, ko kōrua tērā e mahi tahi ana, ā, ki te poipoi, ki te manaaki i wā tātou ā, kōhanga reo, ā, otirā, ngā whānau katoa o Tainui. Nō reira, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe Tahuri. Ka pai, kaua e haere tawhiti, ka hoki mai tātou mō te, mō te waiata whakamutu nā Kenepeak māu tērā e, e ārahi hoi anō, ā, tēnā koe, ka herea koe ki te rūma o Muri, ki te rūma Kākāriki. a e te iwi, a, a kua, ka pai, ka pai, a kua tai tā tātou kaupapa i runga i te tika i te pono o te karakia me te mihi anō ki tō tātou nei Kīngi. Nō reira kua huri anō tō tātou nei kaupapa ki ētahi kōrero rerekē, engari e hāngai tonu ana ā, ki te kōhanareo. Nō reira, a e te whānau, ko tētahi o nā kaupapa ko te whakanui i ā tātou manu pīrere kua puta mai i te kaupapa o te kōhanareo. Nō reira kua waimarie tātou, a ki tēnei o ā tātou nei rangatira, ā, kei tōna mahi te āhua nei, kei tōna mahi ia e, e, e, e noho ana, te āhua nei e aua. Engari, ā, me mihi tātou ki tēnei a tātou i rangatira. Ā, e tūmanako, tēnā koe. Tēnā koe, ngā mihi ki a koutou e whakarongo mai ana. Kia ora. A Tamari, nō reira, ā, māi te mihi pea ki te whānau, te whakamoe atu, ā, ko wai koe, otirā tō pepeha. Oh, kia ora. Uh, I runga i te whakaaro e whakatairanga au i tōku uh, kohanga reo o Ruru te Tupuna, ka peka atu au ki te rataha o ku ki a, ki a Ngāti Raukawa. Nā, ko Hautere te maunga, ko Oraka nui tonu te awa, ko Whakaara Tamaiti te marae, Ngāti Māhanga te, te hapū, ko Ngāti Raukawa te iwi tainui, te waka tēnei au e whakatairanga hia nei ai tōku kohanga o Ruru te Tupuna. Kia ora ra koutou. Tēnā koe, tēnā koe. Nō reira, tēnā kōrero mai mō te āhua tō tipu i roto i te kaupapa o te kōhanga reo. Um, atu i te kāinga, uh, ko te kōhanga reo te, te wāhi tuatahi i, i timata ai te tipu o tōku ao Māori. Uh, te, te waihangahia nei i tōku tirohanga ki te ao. Ka kite i te ao Māori nei, um, Ōku whakaaro Māori, tōku reo Māori, i tīmata tērā te tupu matomato ai o tērā ao. Ā, nā reira, waimarie katoa au, ā, i tōku kōhanga reo o Ruru Te Tupuna ki, ki Putāruru nei, ā, ka tika rā, ka mihi atu au ki, ki ōku kaiako, ā, ā, Matua Rick Paul, ā, Matua Charlie, ā, koia tērā kua haohia ki te kupenga a Taramainuku, e mihi ana ki a, ki a rāua, Uh, otirā kia whaia Tina Johnson e, e whakarongo mai ana i tēnei wā tonu, e mihi ana ki ōku kaiako, a ki tōku kōhanga reo, ka tika rā hoki. Ka pai nore re hā te ki o nei whakaro, e, e, e, e, e, e kite au, e kite ana tātou, uh, e mau ana koi nā tohu a tātou nei tīpuna. Uh, hea nā mea, i, i māmai ai tō, ehara i te mea, uh, i māmā ai tō, tō, tō whai tērā āhuatanga? Um, oh, patai whai. Um, ko te kohanga reo te, te wāhi tuatahi i tīmata ai tōku tirohanga ki te ao. Um, ko ngā waiata, ko ngā karaki a wērā momo mea i whakatō ki roto i au, i au e tamariki ana, ko wērā mea ngā mea i tupu. Anā, i tupu i roto i te, te kura kaupapa haere au uh, ki au i te kura tuarua haere au ki te kura auraki, ana, ka hoki au ki tērā ao, um, tērā ao Māori i au i te whare wānanga. Um, engari, ko ngā whakaakoranga i au i te kōhanga reo, uh, kia māia koe, uh, kia whakapono koe ki a koe anō, kia, kia tū Māori ai koe, ahakoa, ahakoa kei hea, ahakoa Uh, kei tāwāhi ke konei, uh, kia whakapono koe ki a koe anō, nā reira i roto i wērā whakaaro i tino e, hikaka te whiwhi i ēnei tohu o kutu. Nō reira, tēnā, uh, aroha mai ki te kotahi noa te rere o nā pātai, enari, uh, o te āhua, uh, hea tō mahi? Uh, ko tāku mahi i tēnei wā, he roia hau, Uh, kei Rotorua ahau i tēnei wā, ko te nuinga o ōku mahi uh, ki te taha o te, te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Uh, I ētehi wā kei te tautoko au i te hunga e haere ana uh, ki ngā kōti ārohe, uh, te hunga hara nei, e ki, e ki nei, uh, me te whenua Māori. Koe rā ngā mea ka mahi ai au i tēnei wā. Nā, ka... I te mea, mō kei, kei, kei, kei te rohe o te waiariki koe nei e mahi ana. Ai, ai. uh, koi tērā, ko Bidwa tērā tētahi o nā ka kai whakawā, ne? Ai, tētahi o ngā kai whakawā uh, Māori nei. Um, heoi, ko te nuinga o ngā kai whakawā kei roto i te rōpu whakamana i te tiriti o Waitangi, ko rātou tērā e kaha kōrero ana i te reo Māori, ka mutu ko ngā poutikanga e noho ana ki ngā tēpu ā, he Māori anō hoki, nā reira, māmā noa iho te tuku atu i te reo. Ā, tētehi Pākehā kaiwhakawā ki konei, a Judge Cooper, e he kōrero Māori ia, ā, tū au i taku wā tuatahi ki mua i a ia kōrero Māori, anā, i tuku ōna mihi ki a au, ka mīharo au ki a ia. Ā, āe. Te huhua o ngā, o te hunga kōrero Māori, engari ka taea te whanake, ā, Kei reira te hiahia. Ka pai, ka... Nō reira, uh, ka pēhea... Uh, uh, kene pēr, ka haramai koe ki Tāmaki, he, he ao anō tēnei. Enari, oh, roto, roto rua, ko wai ake ki te ki nā mahi kapa haka, uh, ki nā mahi tūruhi, e harai te mea, a kene pēr, harai te mea he ohorere uh, ki te kite i tērā āhuatana. Enari, ai ai ki nā pāohotana, ko koe te, te roia tū, tuatahi. Āe, ki tāku e mōhio nei, kua au te roea tuatahi e mau mataora ana, he te tāne, engari kei reira te huhua o ngā wahine ināianei e mau moko kau ai ana. Nā reira, ko tāku noa iho he tautoko i tērā kaupapa, me te mea hoki kua kite au i wētehi tangata, he tāne nei e mau mataora ana ināianei, nā reira, ka tika rā e mihi ana, engari ka taea tonu tātou te whanake koirā tā mātou mahi. Pērā tonu, i te kōhanga reo i tōna orokohanga mai, Ko tāna he whanake i tō tātou ao Māori, i tō tātou ahurea, anā, kua kite ināianei ngā manu pīrere kua puta atu ki ō rātou ake mahi e whanake tonu ana i tō tātou ao Māori. Ka pai nō reira, ka, ka, ka, nā huna, ka, i te mea he Māori koe, uh, ka, ka, ka, ka whāia koe e o tātou whāne, oh, kai te hiahia ko koe hei roia uh, mō mātou, ka pērā hia koe, Ka, oh, ka, tautoko, ka tautoko au. Uh, ue te hiwa, ko tōku whānau tērā e pātai ana i ngā pātai ko tāku he, he hawhina. Kuera, kuera te take o, te, kuera te, te, te, te tikanga, kua whiwhi au i tērā tohu ki hawhina i tōku whānau, ahakoa te aha, kuera, kuera tāku mahi, he, he tukuna atu, ai te aroha, a, ki a rātou i te mea, ko rātou tērā i, i kaha poipoi, i tautoko, i akiaki i ahau kia eke ki tēnei taumata. A, nā, tēnei te utu, a, e whakahoki i tērā aroha ki a rātou. Anō rei, tērā ahua tana hoki, e, e, e, e ahua pai pea nā nā pai pai kōrero o, o, o, o, o, o te kāina, enari, uh, he nui nā taimaha ana ki kei runa i a koe ki te, ki te awhi uh, i te whānau, a ki te taha ture, ka pēhea anō e, a kene pea kua roa koe e wānana ai nei i tēnei kaupapa, ka pēhea anō ki te taha ki o tātou nei tikana e hoa, a, ka toro tau, ka kūmea mai koe, kia tōia mai koe, kia haere anō ki te whakatutuki i wē, i tērā taha hoki. Ai, ko, ko tāku tino hihia nei, a, i te mea ko te nuinga o ngā tangata e haere ana ki mua i te kōti he Māori, Ā, me, me pono te, he pono tērā kōrero. Nā reira, ko tāku e hiahia nei kia, kia tō ai ngā tikanga i wērā momo āhuatanga ki roto i te kōti, kia kite ā, i te katoa o te tangata, i wētehi wā ka kite i te tangata, ka kite he ingoa, anā, koe rā noa iho, ka kore te, te kōti e kite i tōna whakapapa, i ngā mea katoa i, i tō ai tērā tangata ki, ki reira. Um, nā reira, ai, he, he ao hou, tēnei wā tonu, ā, e, e ngana mātou te hanga i tētahi rautaki kia, kia mana ai tērā, engari, ā, tērā pia taihoa ka kite, e aua, ko au tonu tēnei e tautoko ana, ā, Ka ngana au te tuku i ngā tikanga Māori i au i roto i te kōti, ko tāku he tū, he kōrero i, i roto i te reo Māori. Koirā ngā mea e ārahi i au, i au e kōrero ana ki ngā tangata. Uh, ka ngana au te whai ngā tikanga i ngā wākata. Ai, ko tērā tētahi mea kei te tino uh, I kōrero a tātou ki a Karen, tētahi a Kenepea o Whanauna Tūwharetoa i, i, i, i, e mahi ana i roto i nā whare herehere. Mm. A, ko te whak, ai, a, ko te whakarite kia kore te paripari e tū kia kaua rātou e peke, hei aha nā taiapā mm. me te waka tūroro o raro. Mm. Enari, ko te, ko te, ko, ko te toatu i wā tātou nei a, a, a whānau ki te wāhi tika ki te marae. Āe, āe, me te mea hoki ko tāku e kite nei i roto i ngā kōti ko te hunga i reira e kaha hiahia ana ki tō rātou reo, ki tō rātou mm. ahurea. Nā ki ai nei, ko te, ko te rongoā, ko te hua, ko te, ko te mātauranga. Anā, tukuna i o tamariki ki te kōhanga reo, tukuna ki te kura kaupapa, kia, kia mana ai a tō rātou ao Māori, kia mōhio ai rātou ko wai rātou, nō hea rātou, wērā momo mea katoa kia kaua rātou e rangirua, ā, e mārama pai rātou ki a rātou anō. Ā, āe, koira, koira tāku e tino hiahia nei, koira tāku e ngākau nui nei ki tēnei kaupapa o te kōhanga reo, he mea i reira tino mana ai tōku ao Māori. Ka nui taku aroha ki te kōhanga reo. No, kia tūpato, kei, kei, kei wai atu tētahi te kia koe. kei wai atu. Wai, wai, wai. e hoa, hara mai, hara mai. Uh, ka, e tika tō kōrero i tēnā, um, ka tahi anō ka, ka whakanui a te a Judge Joe Williams. Mm. Uh, I roto i ana kōrero, ai kōrero ia ā, ko te kōhanga reo, ko te kura kaupapa tētahi o nā kaupapa nui i whakarauora ai te iwi. Ā, kia kore rātou e huri pērā, nari, anei te hua, kia, ki te, kia huri rātou kē ki tētahi huarahi pai, ā, e whakanui ana i a rātou, e whakanui ana i a tātou. Ā, nō reira, e, e mihi ana, e, mi, e, e, e, e, e ōrite ana a te whakautou whakaaro e mahi nei i roto i te ture. Mm. Kei te wā, e, kotahi tau te whakaaro ana. Tau, tautoko marika au i tērā kōrero, i te mea, kare te mōhio i ngā tatauranga, ia, engari i au e, e tiro tiro haere ana ki ngā, ki ōku hoa, i a mātou e tupu ana ki roto i te kōhanga reo i te kura kaupapa, ko rātou tērā e, e kaha awhina nei i o rātou ake whānau e kōrero te reo Māori ki o rātou tamariki, a, kua, kua timata te, te tupu, te whanake o tērā ao i roto i ngā tamaiti, um, o, o ngā reanga e haere ake nei. Um, ai, tautoko marika au i tērā kōrero a, a, a te tā nei a Joe Williams. Um, ai, ki au nei, ko te, ko te rongoā, ko te kōhanga reo, ko te kura kaupapa, nā reira, tukuna i o, i o, uh, i o tātou tamariki. Oh, nō reira, pātai, āhua whakamutunga pātai tōrana pūpē i te mea ko koutou te rina kaha, a ko mā koutou tonu nā, nā ture, e āhua uh, wānana, e āhua whakamātautau. Uh, kua rono koe mō nā āhuatana uh, ki tō tātou nei kaupapa e whai nei te, i tō tātou nei kreme a matua rautia. Um, mm. kua, kua, kua tiro ko, he ao whakaaro mō tērā kaupapa? ki au nei, ae, ae, he, he, he kaupapa pai, um, i te mea kua, kua kōrerohia e koe. Uh, ko te kura kaupapa, ko, ko te ao te mātauranga Māori nei, he mea i whanake i tō tātou ao Māori, i tō tātou ahurea. Nā reira, me, me whakanui uh, te kāwanatanga i tērā, i te mea mōhio ana tātou, ko te hunga e hāpai ana i ngā kōhanga reo, i ngā, waru, i ngā tau waru te kau, ko te aroha te utu. Tērā wā, tae noa ki ngā tau iwa tekau, he aroha te utu, me tukuna i te kāwanatanga, i ngā pūtea, i ngā rauemi kia tautokohia i te kōhanga reo, i te kura kaupapa kia taea ai tērā ao te whanake kia tupu tonu tō tātou ahurea Māori. Tautoko au i tērā kerēme. Ai, me taku whakaaro anō e hoa i te rongo i wō kōrero, ahakoa he iti a uh, wā tātou mokopuna, wā tātou tamariki kei te kōhanga reo me te kura kaupapa, e mārama ana tātou te iwi Māori. Ko taua tamaiti ko tahi, ka manaaki ia i tōna whānau hapu iwi. Ai, e atu, ka haere rātou, ka whai, whai hua rātou, ka tiaki rātou i a rātou anō. Ai, ono, ono māri ka tērā kōrero. Mena ka, mena ka, ka pā mai tēnei momo ao ki tētehi tamaiti, kua, kua, kua ngata te hiahia. Um, ko, te, ko ia tamaiti te aro o tēnei kaupapa, nā reira, ai runga i tērā whakaaro e mihi kau atu ana ki tēnei kaupapa tātai. Oh, tēnā rawa atu koe uh, e tūmanako, e kore e tae ai te tuku atu i a koe uh, i mua i tō tātou mihi atu ki tēnei a tātou whae, kia whae tina, tēnā koe whae. oh, hang on, I've got to put my mic on.

Ko Waikato te iwi, ko Ngāti Tuwehi te hapū, ā, ko Te Tihi o Moerangi te marae. Ki te taha o tōku koroua, ko Tainui te waka, ko Maungatautari me Hautere ngā maunga, ā, ko Mangakāretu te marae, ko Raukawa te iwi, ko Ngāti Āhuru te hapū. Kia ora. Ka pai, hea tō tūrana? Kua whai tūrana koe i roto i te kaupapa, nē, no reira tuku, hea tō tūrana? Oh. You are the, you are the sunshine of my life. oh, thank you. Kia ora. um, no, I, uh, I'm, I work on the side of uh, uh, whakahaere a whānau mo te kaupapa. So on the operational side of the kaupapa, um, just

being a graduate of Kohanga and Kura Kaupapa and you know where he is today, kind of made me teary eyed listening to him before, but I thought, no. Proud mother. Proud mother. Hey. Nā, ka pai, ka pai. And e mihi ana ki, ki, ki nā mea i poi poi i a koe e te manako. I was going to just ask one little question. Just in that we have, we have, uh, the Kohana Reo has taken a stance ki te tautoko i te kaupapa kia werohia tātou nei, kia werohia tātou mō te vaccine. Engari, some people are taking it a bit extreme, yeah? I think they're taking it a bit extreme that uh, we are we are forcing we are mm. forcing mm. people to uh, to do this. Ehara, Ehara. Mm. He nui nā āhuatana kei tēnā, kei tēnā, kei tēnā. Do, would you have any kind of legal uh, insight into what the... Uh, can you make someone go and have a vaccine there, what, since you're a lawyer and all that? Uh, I, I probably wouldn't give legal advice on this, but um, jau nei, kei a koe te tikanga. Uh, mena i hihi ana koe te, kia, kia werohia ki tēnei momo rongoa, kei a koe te tikanga. Um, Heoi, kia kaua tātou e whiu kōhatu ki tērā hunga e whakapono ana ki tā rātou e hihia nei, kia tautokohia. Engari, i runga i tērā whakaaro ko tātou, ko tā tātou ao Māori he whānau te whakaaro, ko te whakaaro o te hāpori, koirā te Whakaaro nui, kia kaua koe e whakaaro ki a koe anō, kia whakaaro mō ō kaumātua, mō ō kuia, ā, mō ō mātua. Ā, mēnā, mēnā e whai mātou i tērā momo whakaaro, i te whakaaro Māori nei, kāre kore ka, ka whai te rongoā i te, te rongoa tika mā mātou, mā tātou katoa. Tera taku whakaatu. wow, me pēhea no tō kōrero, ne? Me pēhea no te kōrero. Mārama ake au tērā kōrero. Ai, ai. Ena, enari, me mārama anō ki te tarina, ne? Me mārama anō ki te tarina, ki te huna whakaaro no. Uh, e, e, e, e taitoko ana i tō kōrero, e te whāna, e harai te mea, e ki ana te ture me haere koe. Mm. E, kore, e kore tae, e kore tae te ture yeah. te ki, kei, kei tērā anō tōna mana me tōna mana. Sorry, I, I looked it up, ne? I looked it up. I did a yeah. bit of homework. Kei roto i te Bill of Rights, kei roto i te Bill of Rights o te tanata. Uh, o tira, uh, mō a tātou whānau, uh, kia marama tātou, and we talked about our kaimātua and how we looked after, how we look after each other. There are a lot of our people who have um, uh, uh, medical conditions me ki. Ai. Medical conditions. And um, ko te mea noa hoi kei roto i tō tātou kaupapa te kōhana, uh, he nui rātou e pērā ana. Mm. Ka haramai rātou i te kōhana reo i te mea he wāhi haumaru. It's a safe place for them to be able to, you know, do some mahi with the mokopuna and go home and be in a safe environment. Ne? Mm. Mō reira, ko tā tātou noa, he tiaki uh, i taua wāhi. he tiaki i te tapu, a, i te āio, i te haumaru. Hei, kia ora! Me te tiaki i tērā, i tērā, tērā wāhi. Kai ai mō a tātou kai mātua me a tātou mokopuna. Nō reira, e, e, e tūmanako a tēnei te mihi ake a, ki a koe a, i runa i tō a, aroha nui ki tō kaupapa. Ara, e kite ana koe, e whakahī ana tō whaea, whaea Tina. E, e whakahī ana mātou katoa te kaupapa o te kōhana reo. i waimaria mātou ki te, ki te kōrero tahi ki a koe, a rātou i te kāinga ki te mōhio ai, a, he huarahi pai tēnei a mō a tātou tamariki. Ai. Mea runga mō last question before I let you go e hoa. Ka whātekau tau te kaupapa, ka whātekau tau te kaupapa tērā tau. 40 years of kōhana reo. Uh, he aha o wawata o tūmanako, o tūmanako mo tēnei kaipa. I'm sure you can get it. Ah, he's a, he's a, you see that. sorry, sorry, I didn't mean to do that. Uh, no, no. He aha o wawata uh, mo nā tau whātekau a muri. Ne, kua whātekau tātahi tēnei wa, he aha o wawata mo nā whātekau tau pai muri. Um, kia, kia whanake tēnei kaupapa, kia kite tā Ngā Māori katoa, ā, i te hua o tēnei kaupapa, i te hua o tō tātou ao Māori, i te tirohanga Māori, ngā, ngā whakapono i ngā tikanga, i ngā kawa kia kite, ā, Ngāi Māori katoa i te hua o tērā, ā, kia mārama pai ai ia tamaiti ki a ia anō, ā, ki, ā, ko wai, ko wai ia, Um, nō wai, ko wai tōna whānau, i heke mai i hea, ērā momo mea kia, kia mārama pai i tērā, engāri kia, kia whanake ake, kia, kia horapa katoa ki ngā, ngā Māori puta noa, puta noa i tēnei motu pera tāku e hihia nei. Uh, taiho ake, uh, i a rātou e tipu hae ana ka whanake i o rātou ake wawata, i o rātou ake hihia, pera tāku e hihia. Ka pai. Tēnā rawa atu koe e taku ranatira. Kua ora katoa i a koe wā tātou kuia kua hono mai i tēnei, i tēnei ata, otirā a rātou, a nāu, a koe, a i a ata poipoi rō te kaupapa, e mihi nui ana ki a koe. Tēnā koe e te ranatira. Tēnā koe. Tēnā koe Tahuri. Ngā mihi. Ka pai. Tēnā koe Tahuri. Oh, e te whānau. Ai, ka tahi nā kōrero papai ko wērā. uh, i rono ai tātou i ngā kōrero a uh, Tumanako e kōrero mō te āhuatana kei roto ia uh, i ngā mahi ture, a ke ehi e, e tiaki, e, e manaaki tonu ana ia a iwa tātou nei whāna, e mau tonu ana ia a, ki tō tātou nei reo, a, ki ōna tikana hoki. Nō reira, kei runa i ōna pokuhiwi e rua, Ko te ture ki tētahi taha, ko te tikana ki tērā taha. E amo ake nei te ora mō tātou katoa. Ka whakaaro au ki tērā, te ērā kupu kōrero, ko wai atu, ko wai atu he tangata i tua atu i tērā, kia huri ake tātou ki tēnei a tātou kaikoro. E Rodney, tēnā koe. Ha tēnā koe. Me he manu rere ahau e, kua rere ki tō moenga, ki te awhi toti nāna aue aue e, te pau tahuri mai. Whakatata, tata rawa, tata rawa ki te kōanga, ka rangaranga mai te reo o te whiwhi whārauroa, E karanga ana mai, e raumati, e kōanga e. Nā reira, tēnei te manu, te manu moa, hei, e, e noho nei, e, i, i haramai te pānui me mau tētahi uh, kākahu e whakanui ana i te koanga, kāore ngōku puanani, Kāore ngōku putiputi, ana i haere ai ki taku kāpata te whakamau i te hei piwara, i te hei, i te raukura hei hei, hei, hei whakakīnaki i te kaupapa o te koanga. Tēnā tātou. Ka pai, tēnā koe mō tērā, o waia tā hiki o tātou nei, wairua tātou nei whakaaro ki te wāhi pai, otirā, Ko te koana nākau, ko te koana nākau, ko te kaupeka o te tau tēnei e mau nei tātou i nā kākahu āhua muramura, āhua, āhua pīataata, e, e, e, kei te pai, kei te pai, kei te pai. E wani, e, e, e wani, e pēhi ana koutou roto o Tainui mo tēnei a, āhua a, o, te, o, te, o, te, o te mate urutā, Ā, otirā, e mōhio ana kei te kaha tō tātou nei Kīngi, ā, ki te whakahau i tō tātou nei, ā, i tō tātou nei iwi kia haere kia, kia jab-hia rātou. E pēhea ana koutou? Awa, e hoki kōmuria ana ngā whakaaro ā, ki te tau ā, 2019, te wā i, i, i, ā, i puea ai tēneki ā, mate urutā ki runga i a tātou. Nā reira, kua āhua tohu ngā Tainui waka ā, ki te manaaki ā, i ngā iwi, i ngā hapū o roto i a mātou. E whāia ana i te kaupapa kōrero te tongi kura o tō tātou Kīngi, a Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu, amohia ake te ora o te iwi ka puta ki te whei ao. Ka wai hoki reira. Ara. Ara. Ara. Enari, ka pēhea anō te he whānui te rohe o Tainui, he nui te rohe o Tainui, ōna marae, ōna kokoru, ōna whāruarua, e pē ana te tuku atu i ēnei nā mahi hauora nei ki ō tātou nei a kuia kaumātua e noho, ehara i te mea ka noho a Tainui ki te wāhi kotahi, e noho ana ia ki runga i ōna whenua katoa. Nā reira, kua heke nei tātou ki te reo ara tuatoru. Ā, ko te kauwhau o te iwi. Ā, ina e taea ana koe ā, te haere ki rō mirumiru o tō whānau, ā, o ngā kaumātua kuia, ā, te awhia rātou tēnā whatu koe. whatu koe ki te awhi i a rātou. Te hunga e, e noho rawakore ana, te hunga e hiahia ana i te kai, kei te kapu o te ringa, o te iwi, te awhi i a rātou. Ahakoa kei, kei ngā rohe katoa, kei ngā tāone katoa, he, he momo wāhi e tau ai te tangata ki te whiwhi te kai, engari inā kāre koe e wātea ana te puta i tō whare, Tēnā toro atu o ringa ki ngā, ki ngā mema o tō whānau e taea ana te ringaringa, te waewae, te hāereere haere ki te whiwhi i ngā au e hiahiatia ana. Ka pai, tēnā, tēnā koe, tēnā koe mō ērā whakamārama e, e, i roto i tēnei āhua o te tuku kōrero i a Ata, ka huri mātou i ngā rohe, Ā, ko te pātai hoki, e pēhea ana koutou? Nō reira, ā, e mihi ana ki ō kōrero, ā, he whakatau wairua kia tau ai te mauri ā ō tātou nei ā whānau, ahakoa kei hea rātou e noho ana, ā, e pai ana koutou, kei reira hoki te tautoko mō rātou. Engari, Rodney, e, ko Rodney, Rodney, tēnā, tō, he nui o, o, o mahi i roto i te kaupapa o te kōhanga reo. E rite ana ki a Tumanako, he manu pīrere hoki, a, he, he, he, he, he kaiako, a, he kai hāpai, he kai waiata, he kai kōrero, kei nā wāhi, kei runga, kei raro, kei roto, kei waho, ngā tahataha katoa koe e tautoko ana i tēnei kaupapa. Mō tō koutou ake rēana, e pēhea ana koutou i roto i te āhua o te kaupapa nei? He nui ō hoa e huri mai ana ki te kaupapa o te kōhanga reo, rātou ka whai hoki tonu i te kaupapa, te kura kaupapa, kei te pērā E te pērā tō, tō whakatipuranga? Ā, me pēnei, ā, me whēnei pea te, te aro o ta- hei whakatairanga ake i te tongi kura a Kīngi Tāwhia. Ko te ture, ana, ko Tūmanako tēnā. Ko te whakapono, ana, ko au tēnā, ko te aroha nui ki te kaupapa, ā, ko, ko māua tēnā kai mahi ana i roto i a māua mahi ahakoa te aha. Uh, haunga ana, um, ko ngā manu pirere, uh, ngā tāngata e noho mai roti te kaupapa, uh, ahakoa te nuinga, he kaumātua, e kite ana mātou uh, i te, te, te hunga taiohi e ngākau nui ana uh, ki tō tātou reo, e ngākau nui ana ki te whakatupu, uh, ki te whakamorimori i ngā tamariki poniponi, uh, ngā rangatira mō a pōpō. A no reira, ki au nei, kei te pakari haere, kei te pakari haere ngā mātanga reo, ngā tāngata i roto i a mātou o Tainui waka, ki te whakaako i te reo me ngōna tikanga ki ngā mokopuna o roto i te kōhanga reo. Me tāku anō, uh, e, e, e Rodney, kua, um, ahakoa kāre hiahia rātei te pukua e te hiahia tonu ki te mohio kei te aha pāpā, hoi anō, um, kua kite au i te, i te tino uh, pakari haere o Tainui ki ōna ranatahi ki te whakauru i a rātou ki ngā mahi o te paepae, ki ngā mahi o te Kīngitana, e kawē nei rātou i ngā karakia. tērā te noho atu o ā mātou nei meme, ehara i te mea he whakanui i a mātou, engari te noho atu o ā mātou nei pāpā ā, ki te whare wānana ā, i Waikato, ki reira ā, whakaako ai i te reo, ā, kia pakari ai. Ā, kua tino, ai, e kitea ana te hua o ērā mahi, e pēhena tēnā whakamārama, ko nā iwi katoa e hiahia ana kia pērā, engari ko Tainui tētahi iwi kua tino, kua tino mau, kua tino kapo atu i tērā āhuatana hei, hei, hei tikana anō pea ki runga i o koutou nei, ki roto i o koutou nei mahi. Ah, i, i tipu ake au i, i roto i te reanga te whakatipuranga o te kura reo. Ā, ka hoki, ka hoki ngoku a Whakaaro ki te tau iwa tekau mā ono, ā, te wā i whakakotahi ai ngā whare kura rongonui o te, o te motu, ā, ki te haere ki ngā kura reo, ā, ko Te Wharekura o Ruātoki tēnaka, ko Te Wharekura o Hoani Waititi tēnaka, otirā ko Te Wharekura o Rākau Mangamanga tēnaka, ā, i noho kotahi ai i raro i ngā whakawai o ngā tohunga o te reo Māori, Rātou mā, kua mene atu ki te pō, ki a Anita Moke mā, ki a Miria Simpson mā, Ngā Hinatūrae, Te Wharehuia, otirā, ki a rātou e noho tonu ana ki te nuku o te whenua, ki a Timoti Karetu mā, ki a Te Waihoroi, ki a Rāhera, rātou ngā mātanga o te reo. a Te Hau Mihiata. Nā reira e waimarie ana mātou i taua wā, ā, nā rātou ngā, ngā tohunga o te reo Māori i whakaaro nui ā, ki te āwhina, ki te poipoi i ngā rangatira, ā, ngā rangatira mō āpōpō, te hunga taiohi i taua wā, ana, e noho ana ki te ihu o ngā waka o te reo Māori ināianei. Nō reira, ki reira pea tētahi oranga. Me te mea, ka hoki ngā mahara ki te wā i tū ai ngā kura reo ki roto i a, i a mātou o Tainui waka, ā, ki te marae o Waahi, ka hara mai te Ariki nui, Te Atairangikaahu, ā, hei, hei whakaruruhau mō mātou, ā, e ako ana i te reo. Nō reira, Ā, ko tērā, tērā, ā, ki tōku nei whakaaro, he tino taonga te kura reo, ā, te whakarauora, ā, te whakapiki ake i te reo Māori i roto i, i ngā rohe. E, ā, āe, koia, Koe anō iho. Koe anō iho, koe anō iho, e hara, e hara, e hara, e hara. e hara, e hara, e wa. Uh, e, e tika ana tō kōrero, ai, kei, kei ware ware pia tātou, koe no koe nei te marama e whakanui ana tātou i tō tātou, uh, tō tātou nei reo, uh, ki tō tātou nei ranatira a Praone Groin me te whakatakoto i tērā, tērā wero nui kia kaua noho ko te rā kotahi, te rani kotahi tātou e kōrero Māori ai. Enari, ko ahua nāwai hoki anō tātou i roto i nā karawhiu a, a Papa Tīmoti, o i ahua i tahi wā, e ahua pai tonu kia, kia mārama te tangata ki te reo, ahakoa he aha te reo. Enari, a, ai, kia kaua tonu tātou e, e, e whakaiti, me haere tonu i runa i te, i, i runa i o kōrero, tātou katoa, kei te hiahia te whakauru ki tērā, ai, ko te aroha tātou, uh, Engari, e whakaaro ana ki tēnei mea kei, ko koi tētahi, ki a ianei, ko koi tētahi o nā tino tohunga ki te, ki te, ki te whakamahi i te kupu, kia rua pea, kia toru, kia whā ōna mata, kia whā, kia rima pea ōna whakamārama i te wā kotahi. me te āhua o teina, āe, i waimarie mātou i a Nathan, nā koutou tonu tēnei kaupapa i wāhi mō tēnei wāhana, ā, tērā āhua o te, āe, o te whakaratarata mai i te tangata me te whakaharikoa i a rātou. Nō hea tērā wairua, āe? He tauira triki, he taha nanapu, ā, nanakia pea tēnā ka e te, e te tuakana e tahuri. Ā, ahakoa e mohe ana te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me mōhio hoki pea te tangata ki te wairua, te ia o te whakakōrero i tōna reo. Ki reira pea ka, ka āhua tohunga ai ki ngērā momo mahi. Engari, hāunga ana, kei te whakaaro au i ngā mātanga reo e hākiri nei ki ngōku kupu kōrero, kei te auē mai ngētehi ki te whakatakotoranga o ngōku kupu, engari ko te wairua kei roto, auē, kei runga noa atu, whakatairanga ake. Ka pai. Koina mi, e mihi nui ana ki a koe, Ron, i, i, i, he nui nā kōrero i tukuna mai e koe hei whakaaro mā te huna kei te kāina. E, kei konei tonu a hau, i haere ai ki te, i te, ki te, ki taku māma, Ha, anei, tētahi o nā pukapuka, wāna ko i wana pukapuka. me, me hoki mai te kura reo ki roto i a mātou te kōhanga reo, te kaupapa o te kōhanga reo. Āe, tika tāu. Me te mea ehara kia kau e tukuna mā wēnei pae tukutuku, ā, wēnei pae kōrero tātou e whaka, whakakotahi mēnā ka taea me, me haere ā-tinana tātou kia, kia, kia, kia e ai tāu i kōrero ai ko te wairua, te wairua o te, o te reo kē te mea me whāitia e tātou kia tikai tōna, tōna takoto. Nō reira e te whānau, ā, e Ronnie, tēnā rawa atu koe. Kua tai tātou, Ā, ki te wā e tani ai te pere, ā, mō te paramanawa o te ata. Engari ka tōia mai e au, ā, wā tātou nei, ā, wā tātou nei whānau, kia hoki mai tātou, ā, ki tō tātou nei pai kōrero. Ā, kia mihitia koutou, ā, i runga i te aroha nui, ā, me te, me te, me te, me te hauora o ā tātou mahi e whānaihia nei e tātou ki ō tātou nei whānau. E tika ana nā kōrero a Tūmanako, āe, he rongoā, he rongoā tēnei mō tātou, he rongoā anō mō ā tātou nei whānau. Nō reira, kāre e tōruohia au nā kōrero, i te, engari, i runga, ā, ko te mea noa, he, He mihi atu ki a koutou i runga i te Koana, Koana Nākau, a te Koahana o te Tau, a, otirā ki a koutou, kua puta mai o koutou nei mirimiri, a, kia ata haere, kia, kia pai te, te haere tapatahi atu ki runga i wā koutou me kaupapa. Whakaarohia Whakaarohia tuarua i mua i te neke kotahi. Whakaarohia, whakaarohia te whakaaro nei i mua i tō neke e haere ana ki a, ki, au ki hea, e haere ana au ki te aha, ko wai kei reira. Ne? Ko wai kei reira. Nō reira, ka noho pērā tonu tātou e te whānau whakatūpato nei, tūmatāra ana. Uh, e harei te mea kāre mātou te mokemoke ki o tātou nei, ki o mātou nei pēpē, e kāo. Kāre, ehara i te mea kāre mātou te mokemoke ki a koutou nā whānau, enari, i runa i te, i te whakatūpato e noho pēnei ana tātou. Nō reira, mēnā e hiahia ana koutou ki tētahi āwhina, mēnā e hiahia ana koutou ki te kōrero ki tētahi, kei te noho kāina a Hinemanu, wae atu ki a ia, kei te noho a kāina a Christina, Chrissy, wae atu ki a ia, anā, pēpi, mēnā hiahia koe kia rīria koe, Wae atu ki a Pipi. Pōhirihia wā Parina i runa i te wae, wae atu ki a Pipi. Anā, e mihi ana ki a koe, e whae tina uh, mō tō, uh, tō, tō, tō whakatūtaki mai tēnei o a tātou nei tāona uh, i a Tūmanako i te rangatira. Ka mihi ana. Ah. E, e taku hoa, e Rodney, Ko tāua tēnei, ko tāua tēnei e mahi ana i wā tātou nei mahi, i runa i te nākai mahaki me te arohanui ki wā tātou nei whānau. Ka waiho ai nā kōrero whakamutuna ki a koe e taku parata. Tēnā koe. Ah, hei, hei kōrero whakamutunga mōku. Ah, I roto i te koro nei hana o te o Kingi Tiheitia Pōtatai te wherawhera te tuawhitu. E mea ana ia, ah, pupuri ki ngā tikanga, Pupuri ki te whenua, pupuri ki te mana Māori motuhake. Herea ngā aka o te kotahitanga, ā, kia tupu taikaha te tupu o te rākau. Ā, morimoria te tupu hei whakamarumaru mō ngā tāngata katoa. Nō reira, i runga i tēnā, kei te mihi rā taku ngākau, tēnā koutou, tēnā koutou, tūpara rā te hoe, Tainui waka, tēnā tātou katoa.